The idea that you know US colleges have you know esports uh, clubs uh, that are, are, are growing in size from from year to year. This this is yeah. Chwawr, o'n i jyst eisiau tynnu sylw at y ffaith ges i'r pleser o ymweld â Choleg Llandrillo Menai uh, yn ddiweddar a'r adran yn fannes sydd yn uh, cynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu gemau ac oedd yn dipyn o agoriad llygad i fi oherwydd nid yn unig datblygu cysyniad gêm ond datblygu uh, y feddalwedd a'r graffeg mae angen Cyfansoddi cerddoriaeth, mae angen storio, mae, hynny yw, mae'r ystod o sgiliau sydd yn rhan o'r sector yma lawer iawn ehangach nag o'n i wedi feddwl, ac oedd hi mor braf gweld myfyrwyr o Gymru yn cael y cyfle yna i hyfforddi, datblygu syniadau, a datblygu mentrau hefyd, oedd mentergarwch yn rhan o'r cwrs, yy, a mae hynny, wrth gwrs, yn rhywbeth fyddai'n dod â budd i'r economi yn y pen draw yn ogystal â budd i'r unigolion. A dach chi yn hollol iawn, ac o'n i'n mynd i ddod ymlaen at y pwynt yna, bod hwn yn gorfod rŵan dod at graidd yr hyn 'dan ni'n ei gynnig i bobl o ran cyfleon mewn addysg yn gyntaf a cyfleon yy mewn busnes. Yym be' sy angen i Gymru ddangos, a pam ei bod hi mor bwysig bod yy y Llywodraeth yn bwrw 'mlaen i wneud gwaith ymchwil penodol yn y maes yma fel ma' yy y Mesur yn yn gofyn amdani, ydi'n bod ni'n chwilio am ffordd i fod yn flaengar. Er bod ni yn deud mae Cymru'n eiddgar i fod ar y blaen, ac er mwyn gallu gwneud hynny mae rhaid edrych be sy'n digwydd allan yna ac ystyried yn ofalus be allwn ni i gyflawni yng Nghymru o osod uchelgais. Mi fues i yn yr Alban yn ddiweddar yn gwneud darn o waith ar geir trydan fel mae'n digwydd, a mi fyddai'n cyhoeddi adroddiad ar hynny yr wythnos nesaf, ac mi fues i yn ninas Dundee lle mae Uh, newyddiaduraeth oedd yr diwydiant mawr, neu jute, jam and journalism oedd y, oedd y tair elfen i, i uh, uh, economi Dundee yn draddodiadol. Erbyn hyn, mae'r diwydiant gemau uh, wrth galon uh, uh, uh, y cyffro sydd na. yn Dundee ar hyn o bryd, a Rockstar North, un o'r cwmnïau mawr rhyngwladol yna ym myd y gemau, yn gyflogwr mawr yn lleol ac yn ac yn arwydd i ni o'r hyn y gellir ei gyflawni o wneud y buddsoddiad iawn yn y lle iawn. Digwydd bod, mae Dundee hefyd yn flaengar iawn ym maes cerbydau trydan, dyna pam yr o'n i yno, a dwi'n meddwl beth sydd ganddo ni yn fan'na ydy arwydd lle mae ganddo chi gymuned, neu dref, neu wlad fel Cymru yn penderfynu mae hyn yn rhywbeth da ni'n benderfynol o'i wneud, yna mae'n bosib anelu tuag at y, y pwynt hwnnw. Felly dwi'n croesawu yr, yr, yr cynnig. Byddaf mi fydda hi'n drueni pe bai cynnig y Llywodraeth yn cael ei, ei basio. Er enghraifft, mae o yn nodi yn dydy y buddsoddiad sylweddol a wnaed gan Lywodraeth Cymru a'i phartneriaid Sut i helpu i greu sector diwydiannau creadigol ffyniannus yng Nghymru. Da ni'n sôn yn fan hyn am sector benodol iawn o fewn yr diwydiannau creadigol yng Nghymru. Y mae angen buddsoddiad penodol iawn iddo fo. Felly bydda, mi fydda hi'n drueni pe bai hwnnw yn cael ei basio, ond gan bod y Ceidwadwyr fel cynigwyr, y cynnig gwreiddiol, yn yn awgrymu ac yn argymell y dylen ni gefnogi y cynnig beth bynnag os y pasiith hwnnw, mi wna ni yna yr un modd.